Mae 'na loads o rannau o anifeiliad 'da ni'm yn twtsia does, a dwi'n meddwl ddylia ni. Dwi 'di twcio sweetbreads oen ac esgyrn buwch, ond mae 'na ddarnau o bysgod sy'n cael eu taflu i ffwrdd a dwi isio iwsio heina hefyd. Hei, su'mai? O, iawn Jo? Ti'n gallu penna ceg ddu i fi? Oes. Oes. So, dwi 'di dod i bwyd môr Menai yn Pesda am sgodyn sbesial. Sbia ar y big boy 'ma. Y ceg ddu, neu'r hêc, ac o danodd miniog 'fyd. A, Jo, dwi siŵr ti'n wyndro pam dwi 'di gofyn i chdi ordro pymthag pen hêc. Ond, yn Gwlad y Basg, mae'n delicacy iawn. Dwi isio chdi cael y gwddw. So, mae 'na ryw muscle yn fama, yr gwddw. Dwi isio chdi cael o allan. Mae o'n part mwya drud o'r pysgodyn. A be' 'dach chi'n neud efo'r peniau 'ma fel arfer? Yym, ma' nhw gyd yn mynd at y sgotwyr. Fatha, fatha bêt. Ti rioed 'di tynnu'r gwddw allan o he- pen Na, hêc o blaen? na, dwi rioed 'di neud. Sa neb yn gofyn amdano nhw. Mae reit hawdd i neud 'fyd, rili. Efo tyllau siarpio, Jo? Ie. Na chdi. Waw. Ia, hwnna dwi isio. Faint hawdd oedd hwnna? Yn union, ie. Reit cwl. So dwi isio gadal y croen ma on chos pan dwi'n cwcio fo hwnna ma na lot fatha gelatinous fat yn hwnna fo hwnna'n transfformio'r olive oil fewn i fatha ryw cwstad. Dwi'n gwbo ma hwnna'n sownio'n reit crazy ar y funud ond yy o ma hwnna'n stunning. Ma hwnna werth feifar yn Gwlad y Basg. No wê. Ti yn neud hynna? So jyst ia defnyddio tip y gyllell. I ffwr ono fo ia? Ia 'na chdi.

Glwyddo ar y 13 pen het lle nathon ni torri off dyna. Ond ta be, ma' nhw'n really cool. Dwi mor intrigued fel sut ma' hein yn cwcio. Rhaid i fi cyfadda, dwi rioed yn neud y recipe ma blaen, ond dwi di gweld y fideos a llunia o'r hen grand masters yn Gwlad y Basg, a'r cococtas ma nhw'n galw fo, a seriously mae o'n delicacy, hwnna ydi'r

Mae'r fideo sydd wedi weld o'r Grandmasters yma yn Glad y Basg, mae'n dweud unwaith mae'r Dalek yn cychwyn dawnsio, so unwaith mae yna bubbles bach yn mynd o gwmpas y Dalek, tynnu fo allan, ond dim yna eto. Oh, dwi mor impatient. Iawn ta, mae hein yn dawnsio ni iawn o'n. A fewn efo'r dyddfa! Hynna faint o isal di'r tân dwi'n gallu rhoi bys fi yn yr olew. So be ddylai digwydd mewn rhyw munud neu ddau ydi cychwyn gweld rhyw porcedi bach gwyn a ma'r cut yma mor gelatinous hynna pam neith o ond gweithio efo'r cut yma a ma'n troi yr olive oil ma mewn i fatha cwstard ia. O'n i mor blown away pan nes i weld o tro cynta. Ma' nhw'n cychwyn dod allan ŵan, ti'n ôl pocedi bach ma. Yn ei thod y bits bach gwyn na'n do allan. T'o' ti jyst yn cychwyn troi o iawn, off y tân, a cadw fo'n symud. A straight away t'weld o'n cychwyn congealio efo'i gilydd t'o'? Dwi'n gweld o'n transfformio reit o flaen llygid fi fama. Ma'r bits bach gwyn-na i gyd yn dod at ei gilydd, t'o', ma' nw gyd fatha magnets bach at ei gilydd ar ôl bob shake. Jys off y tân. Mae o'n dod at ei gilydd a ma'r sauce 'na yn edrych a odla yn amazing. O! Dwi'n rili apus yno, ta be'. Dwi myn' i tostio rywfaint bach o fara i fynd efo fo. Sa dim halan yn y recipe yma eto so ma'n gorod ca'l rywfaint o halan yndi? Bŵm. Atha cwstard! Ah! Ma' tost 'ma'n boeth. Waw! Yli faint o soft a tendar 'di hynna.

Ond mae'r blas sy'n cael o'r gwddw o hêt lleia, fo offal, offcuts, waste product, rhywbeth sy'n llechaf fyny lobster pots a crank pots fel bêt, mae pobl Gwlad y Basg yn gwybod beth mae'n sôn am. Mae'r Fenai yn llawn bwyd mor amazing, a un o'r trysorau mwya! The oysters. Mae 'na wely o'r cregyn awesome 'ma jyst dros dy fennau o dre. Mae'n rili anodd ffeindio restaurant yn Caernarfon 'wan sy'n gwerthu oysters a dwi'n meddwl mae hynna'n nyts. Ond o ddim fela o hyd, sdi! Yn fama, yn lle mae'r Crown 'wan, yn y 1890s, oedd hwn yn oyster saloon. Oedden nhw'n massive yn New York, massive yn Llundain, a oedden ni fy hun yn dre 'fyd. Faint o cŵl 'di hwnna?

A da dyna oedd pwys o oysters hannar pris pwys o bîff ond athon nhw allan o ffasiwn ar diwadd oes Victoria. Chos fod oysters yn puro dŵr oedd na systema sewage yn cael ei roi ar wlâu oysters a nath na lwyth o bobl ddal typhoid. Oedd Martin gorfod cau siop, oedd o'n anan llwyth o pres da hundred rand neu rwbath a oedd o'n gorfod cau y oyster saloon. Dwi'n gutted, swn i lyfio os oedd na oyster saloon dal yn dre ond Ma'r llawr yn pyb bach cwl am peint fyd e. So fatha tribute i'r Oyster Saloon a Martin, dwi'n mynd i dwcio fersiwn fi o Bay Victorian yn iwsio oysters a beef. Yr OG surf and turf. Y cuts gorau beef i roi mewn pei ydy'r shin. Cuts rad a rili blasus. Mewn efo chydig o flawd, nionyn, garlic a rosemary fresh. Unwaith mae'r garlic a nionyn 'di swetio lawr, dwi'n tynnu bob dim allan, wedyn mae'n amser am y rw. Dechrau efo nob da o fenyn, a mae angen crafu'r gwilod o'r pot i codi'r bit snarly 'na. Fewn efo blawd, a cwcio fo off cyn adio stout Cymreig da. a stoc bîff. Unwaith da chi efo gravy tew, rhoi'r cig nôl mewn a paid anghofio'r resting juices na, mae hwnna'n liquid gold. Taflwch un neu ddau o ddail be mewn, anchovies di torri'n fân, a chydig o tomato puree. A wedyn tip next level nes i dysgu gin Misus Robaij Post Bach, Nain fe, oedd llechi o bôn marw i fewn. T'o' ma' hwnna Y marw 'na i gyd yn 'di toddi ffwr. Rhein oedd y darnau oedd fi a chwaer fi'n cwffio dan pan ni'n damcaniad dy Sul i ti Nain pan oedd hi'n ei beef stew ia? Oedd e'n roid y pot yn canol, o'n i strêt am y bôn marw a sycio i allan. Yes! Iawn ta! Caead ar! Mewn i'r popte. A geith hwn byblo i ffwr o'n ar rhyw 160. Checio fo rhyw dwy awr, gweld lle dyn ni arni. Ar ôl rhyw ddwy awr, mae'r filin ma'n edrych yn stunning. Just yli ar y bone marrow 'na. Ond mae hwnna fatha lava wan, felly tra mae'n cwlio lawr, amser am y surf. Dwi yn really excited wan, ia. Yli be' 'dan ni'n mynd i fama. Trysor y fenai. Oysters! Yes! So, ro'n i siapio rei o heina. Rapio llaw chdi mewn twal, so bod ti'n mynd stabio dy hyn. So, sut fydda i siapio nhw? Di fewn i'r grŵf ar gwylod y shell na. A dim mewn hard core, to, dim mewn yn galad, just slow bach. A unwaith ti'n clywed y crac, just rhyddhau y mysl o top y cracan. Ti'n fy oyster.

Iawn ta, sycio'r rest o hein. Ar ôl sycio pob un a wneud yn siŵr i beidio colli'r jiws na allan onyn nhw, dwi'n sgreipio'r bôn ma roi mewn i'r pot a casglu gweddill yr esgyrn a'r dail be. Wedyn dwi'n drislo'r hylif morol na i gyd mewn i'r mix. Pan da chi'n platio fo fyny, byddwch yn hael efo'r oysters, ia? Mae pawb sy'n cael sleis o bay yn cael tamad o oyster. Wan, mae sio lleia does? Ond da chi'n misio wel fi yn ei pastry na, ewch online am y recipe, ia? I wneud pethau fwy next level, dwi'n rhoi asgwrn arall yn top y pay. Crimpio'r ochrau a rhoi eglos iddo fo. Wedyn, nôl mewn i'r popdy am ryw hanner awr tan mae o'n lyfli a crispy. Iawn ta, mae'r holl amser a love dwi wedi neud i'r OG Surf and Turf 'ma, o, mae i gyd o werth o. O, paid â dwllio 'na. Holy pastry! Wedra bach da, ia? Mwy o'r filling yma. Mae hwnna'n unreal hwnna'n di. Iawn ta, dwi'n gorau cael yr oyster, dwi'n bach o beef, pastry. Mmm! Ti'n be, ia? Oedd y Victorians yn gwybod beth yn wneud, ia? Old school, surf and turf. Ond ti'n be, mae'n hen bryd i fe fod yn new school. Come on, ia. Mm. Oysters Cymreig, beef Cymreig, stout Cymreig. Mae'r blas yr oyster yna, ia? A'r liquid na, nathon ni fewn, so liquid chwech oyster. Mae just dda, dda yn y cefndir, dim bach o blas y môr e. Dwi'n lyfo fo. So, gwymon. Mae yna loads ohono fo ar arfordir ni yng Nghymru, oes? A mewn loads o wledydd rownd y byd, maen nhw'n bwyta llwyth ohono fo. Newydd ddechrau cwcio fo fo dwi, a dwa siop Oriental yn Bangor neu online dwi'n gael o. So, o'n eisiau gwybod mwy. Y boi yma efo het mwy deadly na Crocodile Dundee 'di Eirig. Mae o'n gwbo bob dim sy'n a'i wbod am wymon, a ma' 'di dod â tasters bach i fi o wymon fedri di ffeindio yng Nghymru. Wel Eirig, gwymon yn y glaw. Lyfli de? Tywydd, tywydd lyfli am gwymon yndi? Fantastic. Ti 'di dod â rhan o fath o gwymon fama sy' ar arfordir ni fama yn Cymru? Ie, ie, so yym I gychwyn off, mae gennau bach o kelp fanna i chdi, so... Hwn 'di'r kelp? Ie, anflasus, bach fel lledr yn fy meddwl i, ond... Ie, fatha lledar y môr. Ie, a wedyn mae gen ti'r fersiwn dwi 'di ffrio bach yn gyflym. Mi roedd o'n crispy am y bach. O, na, mae hwn yn crispy, mae hwn yn crispy. Dwi'n blaw, di rehydratio fo rywfaint. Ie, mae'n fi bach yn soggy, so... Os da chi'n ffrio nhw digon i gael crunch, fedrwch chi ddefnyddio fo fatha dipping chip type thing ar gyfer rhywbeth. O, ia, so na, allwn neud rhyw nacho bach cwl, sa? Na. Roti, dwi'n gwybod ti'n crio, dwi'n gwybod ti'n licio gwyno yn iawn, ond jyst dal ar am dau funud. so, so, mae ma cwcio yna di transformio o'r rhywbeth, do? Di, di, di. So, ma, ma, ti'n cael y newid o'r texture yeah. a mae'n mwy palatable. Wedyn, Ein nesa at yr Irish Moss. So mae hwn yn tyfu ar yr racks a pethau. So... Os ydy hwn yn tyfu ar y gwymon... Ar y gwymon eraill. O, waw! Waw! O'n i'n mynd i sylw hwnna. Rhywbeth mor fach. So, mae pobl 'di arfer jogla stêl off, sydd y peth yn pydru ar top y llanw, wedyn os dych chi'n dilyn y llanw reit allan, ydych chi'n cael yr ogla ffresh mor. Ond... A hwn 'di'r stwff ti'n sychu. Ie. Mae'n kind of yr un peth â'r stwff ffresh. Yndi, rwan yndi. O, nawn. Jyst i sychu a di crispio, fedrwch chdi malu fo fyny a cymysgu fo hefo rhywbeth. Ti'n gallu gallu defnyddio hwn fel seasoning yn dwyt? Ie, ie. Rwbio fo darn o cig neu rywbeth, so... Spot on. Next level surf and turf, Eric, dwi'n lyfio hwn! So Eric, dwi'n hogyn dre, Be' sy'n stopio fi dod efo Roxy, efo plastic bag a a hel llwyth o gwymon? Wel, ma' 'na llwyth o gwymon ar gael fama, ond ma' Menai yn rhan o yy Special Area of Conservation, so ma' 'na rheolau ag amodau hefo yy Cyfoeth Naturiol Cymru. Dw i'n gweld o braidd yn nyts, t'mod, bod yy yr holl arfordir lle fi fama. A'r siop agosa i fi sy'n gwerthu gwymon ydi'r Oriental Store yn Bangor, t'mo'. Na, yn anffodus 'di'r pobl ddim wedi bod isio'r gwymon, so dwi'n meddwl 'w'rach 'dyn ni 'di colli'r hen arferiod o casglu gwymon yn y Cynneladwy. Yym, i... Wel, so, ti... Gweld be' fedrwn ni ga'l yn Gymru. Ti'n sbredio the seaweed love, yndwt? Fedri di well, ia? Cyn i Eirid fynd, o'n i isio cwcio un gwymon sbesial. Dull sti yno fo a mae fo di flasu fatha bacon, my kind of gwymon. Dwi'n gwybod 'di cameras ddim yn dangos glaw yn dda iawn ia, ond i reit 'da ni'n socian do'n? Yndan. 'Da ni'n socian. Ond fedri di well na cwcio yn y glaw ia? So, menyn fewn a dim bach o olew so 'di'r menyn ddim yn llosgi. So fewn efo'r dwls, mae'n un reit dda ti dal fama. Ie, so yy Palmaria palmata 'di enw Lladin o, so os 'da ti'n sbïo ma' 'na ryw siâp fel llaw yn dod ohono fo. Da, ma' hwnna'n enw cwl yndi? Iawn ta, fewn efo'r grymon. Dim yn angen cwcan hir nadi? Dim yn hir o gwbwl. Wel yym... Flombe! Flombe! Wel ia, nath hwnna shrincio i ddim byd yn sydyn do?

So, dwi'n mynd i iwsio dwls di sychu a gwymon arall rili poblogaidd yn Japan i ddod fyny efo'r recipe newydd, scrumpets. Iawn ta, nes i'r recipe scrumpets surf and turf next level ma am y tro cynta efo food hero fi, Lee Tiernan, efo cig oen Cymreig, ond ta be, tro ma, dwi isio isio cig dafyr o Ynys Môn, yli lliw o ra. Dylswn i gyd bita mwy o cig dafyr a ta be, surf and turf hit.

Dyn bach o olew. Rhaid o'r garlic. Pupur. Halen y môr. A'r dyls. Ni di bwrw glaw dyls. unig peth arall, mae'r sgwydda gafr yma eisiau wan dyn bach o liquid, so Bia'r Cymreig amdani. tycio ysgwydd yma fewr, efo dyn bach o baking paper, a wedyn rapio efo dyn bach o ffoil. Ideal, mae hwnna'n sealed i fewn o'n. Iawn ta, mewn i'r pop de, mae hwnna'r 170. Dyn fewn o'n am ryw 3 awr.

Yes! Waw, mae'r ogla yna, ia. Hwnna'n surf and turf, next level go iawn. Da ni angen bita mwy o gwymon, ia. A ti'n gwybod, to, pan mae'r shoulder blade just yn... Neu hynna, ti di neilio i. Tra mae'r cig yn oeri, dwi'n leinio cwpl o tins efo baking paper. Wedyn pigo'r cig amazing ma. Fel dach chi'n gweld, dy hyn ddim yn anodd, mae o'r cig mwya tendar dwi erioed di weld. A paid anghofio'r gwymon gorgeous na fyd ia? Pan mae'r tins di llenwi, jyst topio nhw fyny efo'r jiws. Hwn di'r cwrw a'r ffat sydd di rendro i gyd di infiwsio efo'r gwymon hallt na. Wedyn, dwi'n cyfro fo fo mwy o bapur a pwyso nhw lawr efo tin arall a cwpwl o ganiau. A 'na fo, yn y ffridge dros nos. Paid â twtshad nhw, paid â sbecian na dim byd tan fory. O, dwi methu disgwyl weld sut mae hein 'di troi allan. Waw, the moment of truth. O, yes. Dwi'n rili hapus fel sut mae hein 'di troi allan. Cael lot ar hwn o'n. Yli ar hwnna. Mae'r gwymon yn rhedeg trwyddo fo, tal pacedi bach o ffat, a hynna pan mae user cut fel yr ysgwydd yn perffaith yn hyn, t'o'. Wan ta, amser i neud y strumpet, t'o'? Be' dwi efo fama 'di blawd wya

Unwaith maen nhw lawr, dad lonydd iddyn nhw. So dwi'n mynd am tua munud bob ochr ar rhain, t'mo'? O, y tŷ'n bach. Iawn ta, mae hyn cael munud da bob ochr. Barod i ddod off. I fynd efo hein, dwi wedi gwneud curry sauce spicy a melus efo apricots, fala a llefrith coconut. Nes i blitio fo fel bod o'n creamy fatha curry sauce shop chips next level. Iawn ta, y dip gynta. Oh, dipyn o'r curry sauce.

Yli faint o jiwsi di'r peanut yma ynddo fo. Mm! Ella national dish newydd Cymru eto. Gafr a gwymon. Fish finger mwya next level dwi rhaid i Gorau, dyn ni'r surf and turf mwya cwl sy'n rioed cael ei fentio hwn de. Mmm! Sy'n fy microphone sy'n ei mic drop. Yn lyfio turbot. T'wod, mae pawb yn gwybod am dry aged steaks yn deud cowsys, hen salami sy 'di eijio, ond t'wod be' 'di, dry aged pysgod ddim rili yn thing, ond dwi rili isio trio fo, t'wod, efo fish fatha turbot sy'n gelatinous, fatty, dwi'n me'wl neith o gweithio'n stunning. Ca'l look ar y bad boy yma. Waw, ma' hwnna'n neud dda yndi? A ma' hwnna'n hollol ffresh ia, ma' hwn 'di ca'l 'i ddal bora 'ma. Os ti'n mynd i eijio pysgod ia, ma'n rili pwysig bod o'n ffresh. A fa'ma, Dyw'r hen Himalayan salt blocks o rhein oedd Ollie yn iwsio yn aging chamber fo, t'mo'? Yes! Dwi 'di lyfio fo. Des i'r blociau halan Himalayan 'ma online yn rili rhad a nawn nhw dynnu'r moisture allan o'r aer. Jyst iwsiwch be bynnag sgynnoch chi yn tŷ so bod y sglodyn ddim yn twtsiad yr halan neu neith o ddechrau ciwrio. Wedyn, dwi jyst yn cyfro fo fo bach o cling film a goffa fo i wylod y fridge. Wela i dim ond pimp dwrno, boi! Yes! Dwi yn buzzing yli gledyn ar y feddio. Swn i'n methu fod mwy agos i'r fenau, a mae'r bad boy yma wedi bod yn edio am pimp dwrnod. A to be, mae aeddfedu hwn di wneud o lot mwy firm, mwy dense, to mae'r salt blocks wedi tynnu'r moisture allan. Dim bach o science i chi fama, to mae'r edio fo efo'r halan,

Fansi neu pickle bach next level i mynd efo ia? Torri trwy'r fatness na. Mae i gyd amdan y contrast yndi? So, yr hen cucumber. Ma'r pickle ma yn rili syml ond seriously turbocharged. Dwi roi chydig o olew ar y cucumbers a chario un ochr. Wedyn am y brain. Dwi'n berwi hanner a hanner apple cider vinegar a dŵr, wedyn adio spices. Gennai hada mwstad melyn a du, peppercorns cyfa, Llwyth o chili flakes, hada coriander a dail bed i crysio. Pinsiad da o halan a chydig o siwgwr i adio melysrwydd. Ac ar ôl dau funud bach mae'r ciwcymbyrs efo char rili neis arnyn nhw. Dwi'n torri nhw mewn i fysedd bach a sticio nhw yn y jar. Ar ôl i'r brain cael deg munud yn berwi, tolli fo mewn i fyny i'r top a gadael fo cwlio lawr cyn cau'r caead. Iawn ta, tŷ bwt Time! Yes! A dwi fish cage fama, ges i 'wn gin mêt fi Tomos Parry. Brat style, dwi'n lyfio fo. Os da chi'm efo fish cage, peidiwch poeni, fedrwch chi jyst roid o ar dau dril, neu weirio dau dril ar ben ei gilydd, fatha ryw sandwich bach, a ma'n neud o'n haws cwcio, haws fflipio. Iawn ta. Ar y cage. A tip da 'de, pan ti'n seasonio'r turbot, jyst rhoi halan yn y gills a neith hwnna seasonio'r fish i gyd efo'r stêm. T'o' ma' hwn yn mynd i cwcio low and slow. Dwi am roi dipyn bach o olew rownd yr ochra'. Iawn ta, cau y caej. A ar y tân, sglinsa i glawr i llwch yno fo. A t'o' ti'n gweld fama sut fewn ar y charcoals, dwi wedi symud y charcoals poeth gyd un ochor, Os dwi gallu dal llaw fi'n am deg eiliad, ma' hwnna'r tymeredd perffaith achos dwi'n mynd i cwcio hwn am ryw tri chwarter awr da, low and slow, ti ddim isio'r croen blistro. Tip bach rili da i gadw hwn yn jiwsi ydi sbrio fo fo mix o stoc pysgod a feinad sieri fel ma' nhw'n neud yn Gwlad y Basg. So spray bach a fflipio bob pum munud. A wneud yn siŵr bod gwylanod dre ddim yn dwyno, ia? Ac ar ôl tri chwarter awr, mae'n barod i fynd ar y plat. Wow! Wan dwi eisiau rhoi lot mwy o'r spray arni, chos pan mae'n cymysgu efo'r gelatin sy'n dod o'r turbot, mae'n creu sauce amazing. Felly, tra mae'n chilio'r res isel, dwi'n mynd i'n ôl peint a chips mawr. Salt be, yes! Ah. Waw. Dwi'n hollol bysyn fes y mwna troi allan, twod, llaw y leopard yn bach, twod, y spot a'r croen, ond y croen heb di torri, twod. Just yli ar y cyd lan sy'n mynd off, yr aslwr. Dwi eisiau trio hwn, just heb dim byd arall i gychwyn o fo. Oh! A ta be, mae'r ageio fo am 5 diwrnod, iawn? I fod i mae'n swnio'n hir, mae 5 diwrnod wedi hollol transformio'r fish, so mae'n flesh di bach mwy firm, ia? Mae dal yn delicate, mae dal yn creamy, ond mae yna punch na, ia? Oh, ti'n pido yma. Mmm. Dweud fi rwy'n sy'n cael fish and chips mwy twl hyn. Ffawn, ia. Is dal hyn dy hyn, mate? Naddo, na, prynnu nhw Chris. Rocs, licio sliwan! Di Rocs ddim yn siwr am sliwan. So mae'r hen llyfr yn deud Mike, tynnwch y maith y pen. Da ni'n mynd mynd hen steil, da ni'n neud steil ni. O, steil chdi. Nawn ni jyst neud ffordd Mike. Ti dre hyn o blaen Mike? What's it look like? Hali pro. Ar ôl tynnu'r croen a'r pen, mae Mike yn tynnu'r astwn cefn allan, a dwi'n barod i drio'r hen recipe yma. O Mike, dwi'n dweud o bod tro, chdi ydy'r fish mwyaf gorau yn y byd. A dwi'n buzzing efo'r sy'n mae'r sliwan yma wedi troi allan, ylir efo. Mae jyst fatha fish gwyn ynddi, sa'ch ddim yn callach na. Iawn ta, amser i old school Victorian sexy rub amdani. So, best mate fi, ren pestle and mortar. Dwi'm yn boi fel arfer am dilyn recipes, ond nabod efo llyfr o oes Fictoria o'n i'n meddwl, boom, old school set it up, dwi'm yn meindio dilyn o ia, cael blas bach. So, yn fama, gyda fi peppercorns, halan, cloves, allspice a mês, dwi rioed 'di cwcio efo mês o blaen, ond dwi'm 'di llychwyn off, wedyn bach Serge, Dwi jyst yn tynnu chydig o'r dail, adio pinsiad a halan a dechra smasho nhw at ei gilydd. Wedyn, i mewn efo'r spices. Mae hein yn atgoffa fi o math o'r spices ti'n rhoi mewn i mulled wine, ond amdani ia? So, dwi'n rhybio dau ochr y sliwan efo'r sexy rub Victorian. So, mae'n dweud yn y llyfr rowlio o'r ochr tew a rowlio fo yn dyn. Rwy'n Swiss roll i o'n Chydig o gortyn i gadw fo'n dyn. A da ni'n barod i wneud y stoc. Yn ôl y recipe, yr oll sy'n anna wneud di berwi eslin y sliwan, bach o allspice, peppercorns a chydig o finag. Ar ôl fo simro am chydig, fewn efo'r sliwan a troi'r gres yn reit isel. Ar ôl tri chwarter awr, mae'r sliwan di cwcio. Ers dalwm cyn i pawb cael fridge oedden nhw'n iwsio'r stoc i bryserfio'r cig. Ar ôl fo oeri chydig, torri fo mewn i slices a mae'n barod i drio. Iawn ta, amdani. Sliwan di cael eri. Ie, awe. Wow. Mae'n iawn, mae just thought o mulled wine. A pysgodyn yn pen fi.

Iawn ta, dwi siŵr fedra i neud well na hynna ia. Mae na lot o sôn am fygu bwyd yn hen lyfr Elin fyd, so dwi am smocio'r sliwan a neud sos bach cŵl i fynd efo fo. Eith y sos ma efo unrhyw stodyn gwyn, jyst ffrio tomatos efo garlic, nionyn a chili, dash bach o apple cider vinegar, bach o fenyn, a Capers neu radio sing bach da. I fynd efo hwn, mae gen i wreiddiau cennin, bits neu fel arfer llechion y bin, rowlio nhw mewn blawd chickpea am fwy o crunch a deep ffraio nhw mewn olew gres canolid. Mae'n amdano crazy! Yes! Paid â cymryd llygrach chdi off hein, achos maen nhw'n cwcio'n rili sydyn. Wedyn, ar ôl mond deg munud yn y smoker, mae'r sliwans yn barod i'r plat. O, oh, dwi'n lyfio. Ta, mae hwnna wedi cwcio'n perffaith. Deg munud yn y smoker. A ti'n meddwl, dwi'n am trio hwn, jyst am hynny. Mmm. Mmm. Mae hwnna'n stunning, ia. Os oedd rhywun wedi deutha fi hynna, mae hwnna jyst yn fish gwyn, roid ar plate fi, t'o', 'swn i dim callach, ia. Mae hwnna'n beautiful, mae'n delicate. Mae'r sauce am ddim yn dda 'fyd, rhaid fi dod bach o'r crisps 'ma. Mae hwnna million times well na'r un uh, Victoria na. Ond ta be? Yr hen recipes, sy'n rhaid yr ideas yma, twod, yr inspiration i'r recipe yma di dod o'r recipe Victoria na. So, twod, dwi'n lyfio fo. A hyn y beth mae cwcio gyd amdan, ia. Syniadau ia? Ti plantio seeds bach a ma'r Victorians dda di plantio seed efo fe, efo'r sliwan. So ma ddigon hawdd prynu jerk seasoning yn y siop yndi? Ond o'n isio real deal yn gŵyl fwyd fi. Ar ôl cael ei wneud yn redundant yn gweithio ar y llongau mawr sy'n teithio i Iwerddon, mae'r boi yma, Jeff, sy'n wreiddiol o Jamaica, 'di cychwyn busnas bach yn gwerthu bwyd Jamaican o'i ardd gefn yn Nghaergybi. Dwi'n abod llwyth o bobl o dre sy'n teithio draw ar nos sad i nol takeaway gyda fo. Mae'r boi ma'n legend. Jeff Miller in the house, cegin Garabi. Oh, respect, yes. oce, okay, diolch. A cyn i fi cychwyn da, dwi yn lyfio barbecue chdi. O, oh, barbecue Jamaica flag yes. iawn, ie. Yeah. Mae'r hael allan. O, oh, braf eddiw. Braf eddiw. Oedd hi'n piso bwrw hanner awr yn ôl a fatha da ni'n Jamaica. Yes. A ti'n meddwl, cyn i ni cychwyn, dwi'n dod o presant bach i chdi. Rum. Oh, rum. O, oh, di licau rum. Yes, oh, well da. Nice. So mae hwn yn rum, cael ei wneud oh. o scratch yn Ynys Môn, efo molasses, so... Ooh. Yeah. I cynnesu'r cockles dim bach, ia, Jeff? Iechyd da. Iechyd da. O, oh, ddiolch. O, oh, rum blasses. O, oh, nice. Oh, diolch yn yes. iawn. Paid y gadael fi yfed y botal neu gyd, iawn. Okay, cool. iawn ta, dwi wedi dod â presant bach arall hefyd. Hedgehog of the sea. O, oh, da iawn. O, oh, fe rwna. O'r menau, o'r menau. O'r menau. O'r menau. So, dolyg yma, dwi eisiau bach o Jamaican love fewn i'r fewn i'r gwyl dwi'n neud, a pwy arall dwi'n alltod i weld? Ah. Na, Jeff. OK, the jerk of spice, o iawn. Ie, ie. So, um... So, beth ti wedi dod o fama?

Oedd 'na'm pres i fynd i brynu bwyd i Dido'r siop, so oedden nhw'n tyfu pob math o bethau yn yr ardd. Drwy bigo a blasu pethau oed ifanc syth o'r ardd, oedd yn dystus sydd oedd gwahanol herbs a spices yn mynd efo'i gilydd i greu jerk. Cŵl, ia?

O'dd tyrcis yn cael eu bita gin pobl posh. Ond o'dd Jeff, ei deulu a'i gymdogion yn creu gwledd o bysgod jerk, porc a curry sgafr. Pawb yn rhannu a pawb yn mwynhau. Fela mae fod, ia? So, the pysgod is like, you know, like a massage, you know, oh, just... Set it up, Jeff, set it up! Marinade. Pysgod yn barod? Pysgod yn barod, iawn. Ar y caej. Ie. Caej. Da ni cadw i'n draddodiadol a cwcio hwn ar y tân. Ond os da chi eisiau gor yn neud o adra, sticiwch o'n popdy a fydd o dal yn lyflu. Oedd nice, oedd o blasus. Ron o blasus. a tra mae'n cwcio, mae teulu Jeff yn troi fyny am damad. Gwawr, Iawn Glawr? Ie? Yym o Dinbych dach chi wreiddiol ie? Ie, o Dinbych. Dinbych. Dinbych ie. Cai, ma' siŵr, a Noah. Dach chi'n licio cwcio, dach chi'n helpu dad cwcio? Wel dwi dwi'n neud delivery i fo weithia. O oce. A Noah yn cwcin i dwmplin. O yes! O ie. O oce, nawn ni trio dipyn bach o dymplins chdi efo'r bas wedyn. O brilliant, diolch am dod lawr e. Ar ôl hanner awr yn y barbeciw, amser i tshecio'r sglodyn 'ma. Ooh! Oh, well done, Jeff. Oh, oh, beautiful. Oh. Dumplings. Da ni'n cnesu'r dumplings mae Noah di dod efo fo, sydd yn neud o blawd self-raising, halan a siwgr. Mae hein yn dumplings traddodiadol sy'n cael ei syrfio efo pysgod, ciwiar a pork jerk yn Jamaica. O, o, ti'n ber, rhaid i mi dyna, rhaid i mi dyna, dyna di fan y canol, chef. A da ni'n barod i blatio'r bad boy ma fyny. Ti wedi trio beth? Am blasus. Cracklin o fennau. Iawn, paid â bita mwy o'n gadw fi dy pickle ar. Iawn, Jeff, ti eisiau rhoi'r pickle ar ôl yr ochr? Iawn. I orffen i off, mae Jeff di dod â esgofish, pickle traddodiadol efo llwyth o lysa a chili scotch bonnet. Esgofish, o! Oh. Dumpling. Iechyd da, Jeff. Iechyd da. Mm. Job da, nhw.

Jeff, Epic, bendigedig. Dwi mor ddiolchgar cwcio chdi heddiw. Iachyd da. Iachyd da. Iachyd da. Iachyd da. Oedd y cariad Caribbean nath Jeff rhoi mewn i'r jerk na yn awesome. Fersiwn Jamaican fi o un o'r pethau 70s retro na mae llwyth o bobl yn bita dag dolig. Prawn cocktail, met! O'n i'n lyfio prawn cocktails pan o'n i'n fach, ia. Bob special occasion a bob dolig, oedd Nain yn neud prawn cocktail. So, tribute bach i Nain. Yli ar y prawns ma dw fo ma. Dwi'n gofyn i Fish mynd â fi i dadl pen a cwmffon a rhei am y rest heb shell. Neith y recipe yma gwithio efo unrhyw prawns, so jerk paste a la Jeff amdani. Gynta, mewn efo halan, taim a rhosmari ffresh a greindio nhw'n dda. Pimento a gration bach o nutmeg mewn fyd. Spring onion, garlic a ginger fresh, parsley, a da ni barod am y chili scotch bonnet holl bwysig na. Just go with the flow, ia? Yeah? Adiwch faint da chi'n hapus efo, ond dwi'n licio i'n boeth. Unwaith o bob dim di masio fyny'n dda, joch o apple cider vinegar,

Nineteen seventies classic. Letys. Tri bwyt arall i nain. Mari Rose sauce. Sauce coch, mayo, Worcestershire sauce, tabasco, lemon juice. A i orffan off. O, oh, juices na sydd allan y shell a pen y prawn. A un peth bach arall. Limes di llosgi. Mae just y turbo charger glas. Yes! Prawn cocktail efo twist. Dwi'n lyfio fo. Iawn ta, fewn am prawn amdani. Dip bach yn y sos. O! Mae Proza mor meddal. Mae yna cic efo'r Scotch bonnet. Seventies mewn bolan. Jamaican twist. Seriously, gwna di hwnna diwrnod Dolig fel starter ia? Fydd pawb yn y mood am parti. Mmm! Yeah, ffordd mae'n smelio. Yeah! Yeah. John Bell, pensaer o Gaerdydd nath adnewyddu'r station 'ma yn y nawdega ar ôl i'r lle fynd yn adfail, a mae o wedi neud uffar o joban dda. Ti 'di gweld hwn mewn ffilms lot de? Lot o ffilms. A dwi erioed 'di bod yn Oyster Bar. Wedi bod i Cai bob tro dwi 'di bod yma, so... O, so ti erioed 'di bod yma chwaith? Na, na. O lew! Yep, yn ddifyn o dan strydoedd Manhattan, mae'r Grand Central Oyster Bar. Wel, chdi mêt. Ie, diolch. Mae'r lle yma'n syrfio oysters i bobl Efrog Newydd ers 1913, a maen nhw'n gwerthu 5 miliwn ohonyn nhw bob blwyddyn. Twf os da ni yma. Wel, am chwilio fo. Dyn yn digwydd, dyn yn digwydd. Sbio ar y menu. menu, lle ti cychwyn? Mae eitha list o bob dim ti eisiau fita ynddi. Bob dim o'r môr. Wow. Amazing. Oli enwa cwl. Beaver tail, cougar, cwsi, British Columbia. Enwa cwl ynddi? Ma' 'na mor gymaint o character a personality fan 'yn oes faint o hen ac y hanes yn y lle ma'... O ma'... ...mae o'n ffantastig yndi? A ma' pobol sy'n gweithio 'ma hefyd ma' nw'n jyst dipyn bach yn hanach a ma' jyst yn... Ma' pawb yn edrych fatha old timers yma. Yndi. A t'o' be' o'n i'n me'wl sa fe mwy o fatha gimmicky tourist spot on' 'di o ddim na. Na na lot o pobol lleol i weld pobol ar ôl gwaith ma' 'di bach yn time warp mewn ffor yndi? Math o time warp. Ma' ogla fan hyn be' ti jyst ogla fatha fresh fatha ma' jyst Mae yna gliw wrth ymyl ar môr yn Newry. Yndi, mae o. Mae'n smelio fatha mae'r taid yn dod i fewn yn Dinas Nunlla, ond dyw Grand Central Station ddim chdi. Oes. Mae oysters 'di bod yn rhan bwysig o fwyd Efrog Newydd ers canrifoedd. Bwyd rhad oedd pawb yn medru fforddio. Oedd 'na gymaint o oysters yn cael eu bwyta yma ers talwm, oedden nhw'n iwsio'r gwastraff cregyn i fildio rhei o strydoedd ac adeiladau'r ddinas. A ti'n gwybod be, oedd New York yn arfer cael ei nabod fel y Big Oyster cyn y Big Apple. Diolch! Thank you very much, diolch. Mae'r servers yma'n gwybod beth sy'n dda, a 'da ni 'di mynd am eu recommendations nhw. A portion o chips! Pam 'im, ia? Diolch i... be 'di hwn? Beaver tail 'di hwn yma? Beaver tail. Beaver tail, ia. Mae hwn yn lleol. Waw, hwnna ri... Waw, diolch! O'n i bron 'di anghofio, nathon ni ordro hwn 'fyd, y shrimp pan roast. Classic ma' nhw'n syrfio 'ma ers dros ganrif. Iawn ta, smasho mwy o'r oyster. Pa un nesa? Yr un bach 'ma? Yndi, machine dwi'n meddwl ydi hynny. Hwn 'di'r un o Newfoundland. Ia, ac nath y boi ddeud it's like kissing the sea.

Oedd hwnna'n taith mewn oysters ar yr East Coast. Cynnyrch anhygoel. A maen nhw gyd mor wahanol yn dyn? Yndi. A fama, mae'r pan roast shrimp. Waw. Waw. Mae mor creamy. Yndi, a hefyd, mae'n teimlo'n decadent actually. Ond, ia, mae 'na hint o prawn cocktail sauce yn Nain chdi 'fyd yn yr eighties.

So, 'dan ni 'di cael oysters yn Grand Central Station, a reit dda oedden nhw 'fyd. O, awesome oedden. Ond ti methu cael Thomas Parry yn New York efo barbeciw ar rooftop heb fod cael cwcio oysters i fi, brat style. Rhed fi trwad, be' ti'n neud i fi heddiw? Reit, 'dan ni am goginio oysters fel 'dan ni'n neud yn brat, ond yn New York efo cynhwysion o New York. Pan ma' gyd yn dod efo'i gilydd mae'n neis iawn achos ma' gynnoch chi Oysters sy'n reit felys. Wedyn gyda chi lava bread sy'n reit savoury ac mae yna... Umami Cymreig. Umami, ie. Umami Cymreig. A wedyn gyda chi cucumber sy'n reit fresh a zingy ac yn jyst yn gweithio efo'i gilydd, a horseradish fresh hefyd. Bwrw glaw horseradish ti'n neud ar 'i? Yes, baby! Iawn ta, be' 'dan ni'n cychwyn efo? Reit, gynta, 'dan ni am barbeciwio ciwcymbyr, reit. Gadyn bach o olew fan 'yn. O, 'di'r ciwcymbyr mynd ar y tân? Yndi, mynd ar y tân, ie. Dipyn bach o halen hefyd. Dim llawer. Wedyn rhoi o ar y tân fel hyn. Mae'r ciwcymber yn mynd strêt ar y gril i cael char da arno fo cyn ei biclo fo. I greu'r pickle, finag organic champagne rili cŵl, dŵr a siwgr a car y tân i gnesu. Tra mae'n cnesu, chop i'r ciwcymber 'di chario. Gan atal y bits lyfli 'na sy 'di llosgi am flas myglyd. Unwaith mae'r jiws pickle yn dynas, mae'n adio bara lawr a chydig o dill ffres iddo fo. Wedyn ar y ciwcymbyr â fo. Mae Tomos 'di shycio miloedd o oysters yn ei amser, a mae'n neud o edrych yn rili hawdd, yndi? Nes i jyst neud y clip eclips yndi? Ond jyst neu' siŵr bo' pob dim yn barod cyn i ni fynd so gynno fi rwbeth fan 'yn ma' fatha magic ingredient ni yn yn Brat so yn yn hwn gynno ti yy fish stock ma' ti olive oil lemon ag yy dipyn bach o fineg hefyd. O spritz bach. Ond ie mae'n mae'n actually rili handi i goginio barbeciw achos ma' lot o bobol adra reit ofn y tymheredd on' ma' hwn yn helpu rheoli'r tân mewn ffor. A ma'n cŵl hefyd os even os ti'n neud fatha

Mlaen efo lemon, y pickled ciwcymbyr a bara lawr, gratiad o horseradish am gic, a gorffan ni off efo dill ffresh. Sbia ar heina. Waw. Ga i fita un? Ie, ti- tria un. Gimme. Oyster bach, melys, jiwsi, 'di cwcio, 'di byblo am jyst ryw 20 eiliad. Ma'r lava bread pickle yn mynd yn stunning efo fo, ma' jyst yn bŵm. Torri trwyddo fo, rili neis, lyfio fo, dwi'n buzzing.

Be gei di well na hyn? A tybed be? Mae'n amser rhoi pryd o bwyd banging i teulu fi. So, amdani ia? Dwi'n mynd i greu menyn rili blasus yn mynd efo'r sgodyn 'ma, achos mae menyn a pysgod yn ffrindiau gorau, yndi? Dwi'n ffrio shallots a garlic drost y tân am funud bach i feddalu nhw. Mewn efo powdwr cyri a pupur cayenne. Anchovies am y umami,

Mae hwn yn debyg iawn i fenyn Café de Paris sy'n draddodiadol yn cael ei syrfio ar stêcs, ond trystiwch fi, mae hwn yn banging efo pysgod! Iawn ta, amser am y gwymon! Dwi'n lapio'r cod efo lemons a digon o'r menyn mewn celb siwgwr o'r ffiod. Mae hwn yn tyfu yng Nghymru 'fyd! A pacio hi'n dynn pan ti'n rowlio fo iawn. I fynd efo'r sglodyn, dwi'n grilio spring onions. A cwcio pys ffresh drost y tân efo finag seidar a halan. A tatws newydd 'di ffrio a'i smasho. Iawn ta, mae'r sides i gyd yn barod.

Wrth gwcio, mae'n mynd yn crunchy a lyfli. A lle gwell i fita'r wledd Norwyeg ma na yn y cwt gota nath hen uncle olaf fi adeiladu ers dalwm. Dwi'n cofio dad yn sôn am y hwyl oedden nhw'n gael yma. Sbia cwl di cwt ma. Have a seat. Moment of truth. Yeah. Ww. Ww. Tra di rapio mewn dwymo yn Swyddfa'r Celf. Ideal. A fel treat bach extra i'r teulu, nes i splurgio ar chydig o caviar i roi ar dop y tatws efo creme fresh. Ei dim yn wrong efo stodyn di cwcio fel ma. Mor juicy. Rhowch go arni ia? Ma na llwyth o wymion nôl adra yn Cymru. Oh, very good. Very. Very nice. Very good.

Ia. Mae dyn y fjords yn berllen fwy dynid na just pysgod fel y cod massive na nes i ddal efo'n uncle. Os ti'n gwybod be i chwilio amdano. So, dwi ar y ffordd am forage bach. Hei Marian! Hi Chris! Marian Person di'r ddynas yma.

Ac ers mae'n ddim o beth, mae di bod yn help bob math o pethau blasus o gwmpas yr arfordir yma. Mae'n dipyn o gwc fyd, felly mae di daddo cwcio i sŵp arbennig i fi sy'n enwog drwy'r ardal. Ond mae yna greaduriad bach pigog da ni angen i dal i roi yn y pot. So, this is the perfect place for foraging. Wow. Let's find some treasure. Craba, cranc. Yeah. Oh, oh a crab. crab.

Ar ôl dipyn o chwilota a brathiadau, gatho ni ddigon o crancod i roi yn y swp. Mae Marianne wedi bod yn paratoi'r swp ma ers ddoe. Low and slow, ia. A mae'n cynnwys bob math o bethau mae di fforagio, fatha winkles, mussels a scallops bach. Just y crancod mae angen i orffan off. To kill them the best way, I just chop them in two and then they die instantly.

Sgol. Sgol. Oedd hwn mor dda, oedd rhaid i fi cael powlan arall ac edrych dros dy ffiod. Na chdi'r bywyd, ia. Eli fyw, a ta be? Os ti'n mynd syllio pen y cranc, ti'n mynd neud i'n iawn. o, mae cranc na'n anhygoel! O, dwi'n dwi eisiau ddal sgrecha yna. Dwi eisiau gweiddi. yeah! Christopher Hartouft yw'r chef yma. Mae genna fo seren Michelin yn ei fwyty Lysfachet. Oedd o'n arfer bod yn pun creu twyllt, anti-establishment ia, ond drwy helpu ei ffrind allan oedd yn chef, nath o syrthio mewn cariad efo coginio a diom di edrych nôl. Erbyn hyn mae o'n un o'r chefs mwya uchel ei barch yn Norwy.

Ond mae Chris am fynd â fi am antur i weld nhw yn eu cynefin. A da ni'n mynd yn ei chydig o gwcio efo'n gilydd fyd, ia? Yma yn Villa Brotholmen, da ni'n cyfarfod Knut a'i frawd Rauna. Oh, it's been a while. This is Chris. Oh, nice to meet you. Nice to meet you as well, eh? Ah, very excited, hollol buzzing. As we say back home. Ia? Ia. So now we go diving and you Ia. will barbecue the stuff after. Ia ia ia find me some trysor, some treasure. I will. Alright. Yes. Mae Knut yn ei dyfioliaeth yn deifio am fwyd môr yn y fjords o gwmpas Bergen. Mae'n ffrindiau gorau efo Christopher a mae yna drysorau i dasglu. Efo gymaint o brofiad, mae Chris a Knut yn gwybod yn union lle mae'r hotspots cyfrinachol i ddeifio am y cynnyrch gorau. Dwi wedi snorclo lot yn Dinas Nunllaia, ond heddiw dwi'n gadael hi i'r professionals. Er bod hi'n ganol ha am 30 gradd heddiw, mae dŵr y fjords yn bergen yn fflipin oer, ia. Dim ond rhyw 6 gradd, so dwi rili hapus dwi ar y cwch. Y rheswm am hyn ydi fod dŵr oer yr Artill yn llifo lawr i'r fjords. a mae'n creu cynefin perffaith i fywyd mor ffynnu. A mae yna bob math o stwff cwl yma. Ond rhein di'r bois, y sea urchins. Yn cael eu nabod fatha delicacy rownd y byd, maen nhw'n medru costio fyny at gan punt am ddau dan gram. Mae scallops Norwy yn cael eu nabod fatha rhei o'r rei gorau yn y byd 'fyd. A mae'r mahogany clams 'ma yn sbesial iawn. Maen nhw'n un o creaduriad môr sy'n byw am hirau yn y byd. Nath 'na un cael ei ffeindio oedd o 500 mlwydd oed a dal yn fyw. A mae Christopher wrth ei fodd yn paratoi hein yn ei fwyty. Yes, Cnwt! Waw! Waw! O, mam bach! O, llwyth o snow ar blwyddyn yma! O, mae hwn yn y clams, horse muscles! Boys, da iawn, anhygoel, briliant. A wedi rhodiad ddod fyny efo'r lŵt,

Ond oedd blas hwnna allan o'r byd 'ma. Instant hit o flas y fjords. Ac ar ôl ni gyrraedd nôl i'r jetty, cyfle i drio'r sea urchin, neu'n Gymraeg, draenog mor. So what do you call this in Norwegian? Kråkebolle. Kråkebolle. Perfect. Oh, nice. Yes! Yes, I got you, I got you. Yes. Ar ôl cracio fo'n gorad, 'dan ni'n gweld y rhannau bwytadwy, y gonads oren. Bit preifat y cradur, ia?

Love it. So, what do you want, what do you think we should use? Like some of these mahoganys maybe? Ie, mahogany amdani. Mae'n cychwyn efo'r mahogany clams 40 oed ma. Y scallops anhygoel. A'r gonads blasus o'r draenog mor. Mymryn o halan, jiws lemon, a mae'n creu sôs efo piwrê lyfij a jiws tomato 'di ffymentio. Shallots, seleri a riwbob 'di pitlo. Mlaen efo'r sôs, a atha fi, mae o'n lyfio chili, so dim bach o olew chili. Chili and seafood goes well together. Mae'n gorffan i off efo herbs di fforigio, sweet Sicily sef o anise di hit, dail nasturtium sef o blas pupur neis, a na chdi, atha darn o delf yndi? Diolch chef. Tell me what you think. Wwch! Maybe I'll eat the other one. I'm gonna pretend I love it anyway. Oh.

ond yn iwsio cynwysion Norwyeg. Pam hall sy mewn XO arferol, ond dwi'n cael gafael ar gig oen traddodiadol di halltu, Fennel ar. Gennai shrimp lleol di dihydratio a dwi'n malu nhw'n fân. Neith hwn turbochargio'r sauce ma. Iawn ta, traddodiadol sa XO sauce efo dipyn bach o cognac, ond gan bod dwi'n bergen, Christopher. Ffrind chdi sy'n neud hwn? Your friend? Yeah, that's our friend Aquavit. So mae Aquavit yn diod rili cry, mae'n cael ei distilio efo dill a carawê. Ww! Sea glares bach. Ww! That's half the fun. Cwcio fo allan rywfaint. Dwi'n adio bob dim at fenyn a adio parsli a coriander ffresh cyn rhoi cymysgliad dda iddi. Mae'r hogia 'di sycio'r stallops i fi chwarae teg. Felly chydig o olew arnyn nhw a dwi'n cwcio nhw yn y gradan ar y barbeciw. Fflip bach i nhw. Mlaen efo digon o'r menyn XO a 'na chdi.

Let's embrace. Three way, three way, three, three ffordd, three ffordd, three ffordd. Waffle cranc, ia. So, gan bod y tân yn boeth, dyna'n cychwyn off efo salad, really cool, efo fennel a lettuce, a dim bach o herbs. Dwi'n lyfio salad di chario ar y barbecue. Mae'n rhoi blas amazing i'r veg. Dwi'n torri ffennel yn slices a'n torri lettuce a'n iceberg yn chwarteri. Chydig olive oil ar nhw, a mlaen ar y grill. Mae ffennel yn medru bod yn flas rili cry and acidy, ond wrth cwcio chydig ar nhw, mae'r blas mynd yn mellow neis. Mae'r mix waffle 'ma ddigon syml. Jyst blawd, siwgwr, Pinsiad o halan a hanner llwy de o baking powder i activeitio'r puff 'na. Wedyn llefrith a dau wy. Wisg bach, wedyn adio nhw i'r cynwysion sych tan mae gen ti batter lyfli a smooth. Hawdd, ia? Gennai grand cod 'di cwcio'n barod, a dwi'n annan un polan o gig gwyn ac un arall o gig brown. I'r cig gwyn, gwasgiad bach o lemon a mymryn o halan. I'r cig brown, mayo, jiws lemon, Worcestershire sauce, halan a'r secret ingredient. Un o'r ingredients mwya cwl dwi erioed o weld, garum, di cael ei wneud allan o cregyn a'r by-products o langeusteen. Wan ma' heina'n cael ei ffementio ac yn Norwy trwy Sgandinavia ma' nhw'n experts ar ffementio iawn so ma' jyst fatha fish sauce, mwy prawny a lot mwy next level iawn so jyst drop bach o hwnna iawn. Dwi'n mixio hwn. Dwi'n rhoi llwyth o fenyn ar y heua'r waffles. A mlaen efo digon o'r batter. Tra mae'n cwcio, dwi'n rhoi chop bach i'r salad di chario a nadio mymryn o olew, twtsh o halan, parsli a tarragon ffresh, a chydig o finag. Efo'r waffle yn barod, amser i fildio'r bad boy ma fyny. Llwyad dda o'r sauce cig brown, digon o'r cig gwyn, a topio'i off efo'r salad ffennol. Swnio'n weird, ond mae hwn yn mynd i bangio'n galad. A na chdi? O, diolch! Mwy o waffles! Iechyd da, ia?

Turbocharged trunk. Mm, dwi byth 'di ga'l waffle fel hyn o blaen. Na? Na. Ma' ffordd da ta ffordd drwg? Ffordd dda. Yes. Rhaid fi dechra experiment yn mwy efo waffles dwi me'wl. Yy? Mmm. Da ni'n dechrau efo croen pysgod wedi ffrio, sbia cwl. Yno fo, mae yna hufen dil efo trimmings was pysgod a bloda bach del, ia? A rhywbeth sy'n edrych fatha caviar.

Yummy, skol my brother. Cheers man. Does dim otsh a pork strachin, croen pysgod, ma'r dill cream na. Oh and the fish. Ma'r y pysgod yn y dill cream na jys yn hollol stunning. Waw dwi mynd i disgwl ti hwn. Yeah this one is really cool. Fake caviar. Cheers.

Kale. A mae yna floda a dail fatha'r blodyn Turkish rocket nathon ni fforage ag yna. Mae nhw'n cael ei syrfio efo broth sy'n neud allan o goesau madarch shiitake di'n ffiwsio efo mŵr gwellt. Mind blown. Woo! Tam am wc. Tan am wc! You know Cymraeg! You know Cymraeg, yes! Diolch, Elias. Are you ready? Yes, let's go. Let's go, man.

Should be so proud, should be so proud. Thank you so much. O gig anhygoel i bysgod bangin wan. A mae Fist y Baron yn cael ei nabod fatha bwyty pysgod gorau'r ddinas. Pnaw ma, mae Owain di mynd am spin rownd y ddinas i wneud y thing twrist ia, ond o'n i'n gorod o di fama. Di leoli mewn hen siop bwchar, yr head chef yma ers deg mlynedd, di Jamie Lee. Yes, Jamie! How you doing? How are you, brother? So good to finally meet you. Welcome. Come in. We're just expecting our fish delivery. Ah, okay, okay. Bob bora, mae'r fan bysgod yn cyrraedd Fiskerbar yn syth o'r cychod slota. Ac ar ôl gweld be sydd o mewn y dwrnod hwnnw, mae Jamie a'r tîm yn penderfynu sut i paratoi nhw ar ei gorau. So here we go, this is some of the fish we're going to be cooking today. We've got this beautiful hake. That's a ceg ddu yn Welsh. Can you say ceg ddu? Ceg ddu. Perfect. Black yes. mouth, black mouth. yes! Odlin o Loegr di Jamie, a mae o wedi gweithio efo neb llai na un o'r chefs enwoca'r byd sy'n licio'r hegi, Gordon Ramsay. Di Jamie mond yn coginio pysgod sydd wedi cael ei dal yn gynaliadwy, so fedri di fwynhau bob pryd yn gwybod bod chdi'n mynd yn istro'r môr, ia?

sort of sustainable. Mae Jamie a'i dîm yn mynd i baratoi gledd i fi, a fydd yna lwyth o bethau ar y fwydlen. Be mae rhoi at ei gilydd yn fama 'di startar macrell 'di ciwrio mewn lemon a halan. Efo pate 'di wneud allan o offal o macrell, ac yn y slices o radishes 'ma mae 'na sos rhosod a mafon 'di drilio. Mae'r holl beth yn cael ei orffen off efo stoc pysgod a thomato a olew dail cyraints duon. A mae'n amser am flas bach cheeky cyn y pryd. It's good? Soft? So good. Creamy, rich. Seriously, mae jyst yn toddi ar tafod chdi, ond dal efo texture da. Mae'r pate 'na jyst yn chwythu taste buds fi, mae hwnna'n hollol da pate. Ffyn to nose, nose to ffyn, gill to ffyn, whatever. Gill to ffyn, whatever, use it all! Dim wast, mewn brathiad, ethos Jamie Lee, ethos Bista Baron. O! Ond fyddan ni angan rhywbeth i yfed, byddan? Yn lwcus i fi, mae rhestr dwyn Fiskebaren yn anhygoel ac yn hirfaith. A mae 'na arbenigwyr dwyn yn gweithio yma, Arthur a Jan oedd eisiau danos y selar i fi. The secret cellar. Secret cellar. Don't tell anyone. O dan y maes parcio, ymhell dan y ddaear, mae 'na dros 25,000 o boteli dwyn yma. Mae 'na bob math o winoedd arbennig yma, a mae Arthur a Jan yn pigo rei sbesial allan i ni gael efo'n pryd. So, how did you guys get into wine? Well, he fell in the cask. Cheers. Cheers. Awesome, awesome. Iechyd da, skål. Skål.

That's a phenomenal, that's an amazing oyster. Amazing There's oyster. loads of them as well. It's an invasive species, they grow rapidly, really, yeah, so really eat fast. these oysters and fish the barony, saving the planet. Exactly. Mae yna lwyth o pethau blasus yn dod i'r bwr. Atha waffles gwymon efo wyau cod, scallop stunning efo India corn bach, a dwi'n rili really edrych ymlaen am y langoustines lleol ma. Er bod nhw'n edrych la prawns mawr, o deulu'r cimwch mae hyn yn dod.

y cimwch. Mae'r glynffon ma'n cael ei potio mewn llwyth o fenyn cyn i orffan ar y tân am hit bach o fwd. Mae'n ista ar wely o ffa, tomatos a mefus gwyrdd, a sos llawn blas yn neud efo cregyn y cimwch a blodyn y sgawan. Dig in. Ww!

Jamie Lee a'r holl tîm Fiske Barron yn Copenhagen, faint o sbesial oedd hynna. T'wod, bob un brathiad jyst yn sgleinio efo'r parch i'r cynnyrch, parch i'r pysgotwyr. Mae blasu'r bwyd jyst yn teimlo passion, dim jyst Jamie, yr holl tîm. Iechyd da i hwnna, ia? O, no, no, no, yn empty glass! No!